Mae'r dorf wedi hyrddio i mewn yma i Heol Sardis ar y ddwy ochr o'r cae. A'r dyfarnwr yn paratoi i weld Matt O'Brien yn ei chipio hi'n uchel i'r awyr i ddechrau'r gêm. Parker, y capten yn arwain, a Rob Jones. Ond mae amddiffyn Casnewydd yn hynod, hynod o gry. Y mew... A mae dros y llinell gais! Y mewnwr, Rory Harris, yn croesi'r llinell. A pa mor aml da ni'n gweld mewnwr yn gwneud hynny? Yn snaipio rownd y ryc, a mae'n croesi'r llinell gais. Dechrau da i Ponty. Dechreuad delfrydol i, i Ponty, wara teg.
Dwylo da gan Hyd. Um, mae Casnewydd yn ddefnyddio'r blaenwyr yn dda fan hyn yn mynd yn cyrraedd y linell gais. Ydy hon am fod yn gais i'r rhif saith Kyle Taylor.
Oh, yeah, ma... To try, what to try. Dwi'n credu mae hwnna'n gais, mae hwnna'n edrych yn gais teilwng. Y bwydo yn deg a'r dyfarnwr yn hapus o fewn cwpl fetre. Reynolds. Yn ei ffigoi. Dadlwytho. I'w bartner a maen nhw'n croesi'r llinell gais. Garin Harris yn pigo a mynd o fewn metr. Do'n em stopio'r dyn yma o gwbl. Cais arall i Gasnewydd. A dechrau da iawn i'r tîm sy'n di ymweld yma yn Nheol Sardis. Maen nhw'n sicr yn y gêm a, ond mae rhaid nhw gael eu llinellau nhw'n iawn, maen nhw wedi colli fi'n gael eu doi allan o, allan o bedwar y, y, y llinell, felly um, bu hwnna'n rhywbeth eisiau nhw... Joe Westwood yn bylchu ar ei ymddangosiad cyntaf i Gasnewydd a mae Lloyd Lewis mewn aceri o le ar yr asgell dde. Mae o'n gwenu, mae o wrth i fodd A mae'n croesi am gais i Gasnewydd, am gais i'r asgellwr, ond Joe Westwood fodd y seren yn y symudiad yna. O, Westwood neud yn wych, ond oedd e'n gyd yn dod o um, camgymeriadau Pontypridd. Mae rhaid chi cadw'r ysgwyddau ar yr ail reng yn anffodus i Wyth o'r Pontypridd oedd wedi, oedd wedi datgymalu o hwnna, dim ond i frecheg e oedd yn sownd a oedd, oedd y ref di galw ge, ond uh, dim yn aml iawn chi'n gweld hwnna. Joe Western yn dadlwytho yn arbennig, mae'n edrych yn o wagle oh, ar yr asgell chwith. O, oh, mae'n cael ei daclo, o, oh, di hwnna'n gorffen yn arbennig yn y gornel i Foster Smith. Mae Casnewydd yn meddwl bod ti. Yr asgellwr yn casglu. A chi dacl.
Stucky yn dod i mewn. O, oh, cais.
A Foster Smith yn wych fyna i orffen y cais na. Leave it there you two, thank you. Y bachwr, Benjamin yn mynd mewn i'r dacl, Berryman. Lawr y chwith, mae'r wythwr yn mynd ac yn croesi Lynette Gais. Mae Greg Gaines am Gais yn cario'n gryf, wedi gweld o'n cario cwpl o weithiau'n gynt ac oedd hi'n dod i Gasnewydd. Yna'r, yna'r gwaniaeth i fi uh, yn y gêm a pan mae Casnewydd wedi cael cyfle i mynd mewn i'r dwy ar hugen, maen nhw'n ma nhw dod mas â pwyntiau. Felly, angen i Bont y Brif yn ôl i edrych ar y perfformiad yma heno yma a cheisio er ganfod rhyw bositif. yn y chwarae. Oedd anghofion ni am Ponty, be am sôn am Casnewydd? Am berfformiad gan yr ymwelwyr yn hynod, hynod o gry, ceisiau yn dod ar hyd y cae i gyd. Foster Smith a Lloyd Lewis yn bachu un yr un. A Matt O'Brien, brenin Casnewydd, yn tynnu'r tanau o safle Y maswr. Digon i chwarae am yn yr Indigo Prem eleni, ond y sgôr terfynol heno, Pontypridd 7, Casnewydd 34.